Ke a le dumedisa mo lebitsong la Morena wa rena Jesu Kriste. Amen. Sontaga ke wa mathomo mo ditlhokofalo tsa Morena wa rena Jesu Kriste. A re rapeleng. Lebitsong la Ntate, lebitsong la Morwa, lebitsong la Moyo Halalelang. Re a go leboga, Morena, gobane o na le rena, o re eteletse pele, o a re šireletša. Sepela le rena mo tseleng e ya sefapano, o re tataiše, Morena, o re lwele, o re fenyetše. Kgaogelo ya gago ga e dule e le mo go rena ka mehla le matsatsi ohle. O re apeše ka maatla, o re tiiše mo tseleng ye re e swerego. Morena le Modimo, rarolla leleme la ka, o lokiše le kelello ya ka le pelo ya ka. Le bana ba gago, morena wa ka, ke ba tumetša go wena, morena wa ka, ke re o ba bule tsona ditsebe tša moya, o lokiše dipelo tša bona. Re thuše ka moka, morena wa ka, o re thuše ka lentšu la bophelo, O re hlahle o re etelele pele ka mehla le matsatsi ohle. Ka Jesu Kriste Morena le Mophološi wa rena. Amen. Molaetša wa rena tšatšing la kajeno re o hwetša mo bukeng ya Luke chapter 4. Luke chapter 4 temaneng ya pele go fihla ko ya lesometharo 1 to 13 efela nna le wena re tlo bala only verse 8. Sehlo sa ditaba sona se re Jesu o a lekwa. Verse 8, Jesu a re, Ntlogele, Sathane! Go ngwadilwe gwa thwe, O khunamele Morena Modimo wa gago, o direle yena a nnoši. Amen. Ke lona Lentswe la Modimo. Re le mo Sontageng wa pele. Mo dihlokofalong tsa Morena wa rena Jesu Kriste, ke re go lena ka moka, kgaogelo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo le go kopana ga Moya o Mokgethwa di be le rena ka moka. Amen. Mo Laborarong wa melora, Bishopo o boletše le rena, a re go nna le wena re hlokomele dilo tše tharo. O re go nna le wena re itote, a re we must be careful. Number two, a re re rapele. Ya boraro o re, Re ikone. Tšatšing la lehono re tsena mo mantšung a Luke wa bone, sehlogong se se reng Jesu o a lekwa. Bana ba Modimo le nna le wena re phela mona mo lefaseng la ka kwano. Re a lekwa ka dinako tse tsotlhe re tsena melekong. Mo Sathane o leka Morena wa rena Jesu Kriste, Morena wa rena Jesu Kriste o tsere 40 days le 40 nights a sa je, a sa nwe. A le mo fasting bana ba Modimo. E nna le wena re lekang go tsena mo yona, nna le wena re lekang go e dira. Nna le wena a re kgopele Morena Modimo a re fe maatla, a re tiise, re leke, re tsamaye mo tseleng ya re pheifetseng yona. Amen. Moliki o rile a bona Morena wa rena Jesu Kriste a tshwere ke tlala, a batamela. O re mo Morena wa rena Jesu Kriste o re a fetole mabje a etse bogobe. Morena Jesu ha mo araba o re mo go yena o re, Go ngwadilwe gwa thwe, Motho ga a phele ka bogobe fela. Motho o phela ka lentswi le lengwe le le lengwe le le tswang molomong wa Modimo. Ge re lebelela temana e, re ka gopola e teng ko Deuteronomio chapter 8 mo verse 3. Le yona e hlatsela mantswe a Morena wa rena Jesu Kriste a bolelang gore go ngwadilwe gwa thwe. Ka nnete go ngwadilwe ko Deuteronomio gore motho ga a phele ka bogobe fela, motho o phela ka mantswe ohle a tlang molomong wa Modimo. Re ithuta gore Modimo wa rena ga nka lesa, a ka se lese ngwanaye a bolawa ke tlala. Bana ba Israele ba tsamaile ba ba lla ka tlala, ge ba lla ka tlala o ba file manna from heaven. So nna le wena ge re ikona ka nako ya gona bjanong, re tsebe gore Morena Modimo o na le rena mo ditseleng tsa rena tse tsohle. Re tsebe gore Morena wa rena ga ka se re lese. A ka se re lese ra wa, A ka se re lese ra lahlega. Rena sa rena ke go tia thapelong, ke go tia tumelong. Re tseba gabotse gore Satane yena a felelwe ke mano, Satane ga a lape. Ka motsotswana fela ke setse a mmisitse ko thabeng e telele, a mmontsha mebušo ka moka ya lefase. a mo tshepisa dilo tša mo lefaseng. Gore ha a ka mo khunamela, e tlo ba tsa hae. Jesu o mo arabile a re, Ntlogele Sathane, go ngwadilwe gwa thwe, O khunamele Morena Modimo wa gago, o dire le yena a nnoši. E bile karabo e kgahlišang, e bile karabo e botse, e rutang nna le wena gore ge re tsena melekong, re tsena kae, Sathane a re batametse ka mokgwa wo. Re tsebe gore Sathane a re tlogele. Re tsebe gore go khunamela, go khunama re khunamelang Morena Modimo wa rena a nnoši. E se ka re o tshepisitswe, ngwana wa Modimo, dilo tše dibotse ding e bonya go khunamela ba ba o direlang tše dibotse. Modimo ke yena a nnoši, Modimo o go re botsa gabotse gore, Re se ke ra ba le medimo e šele. O bolela le gore yena ke Modimo wa lehufa. O re re khunamele yena a nnoši. A re lebeleleng Morena Modimo wa rena, a re khunameleng yena a nnoši. A re ithuteng ka Morena wa rena Jesu Kriste, o a botsang Sathane gore a mo tlogele. Re tseba gabotse gore Sathane o a give-upe. O nna a tswela pele a leka maanomabe. ka dinako tše tsohle. Mo o tsere gape Morena wa rena Jesu Kriste a mmisa sehloeng sa ntlo kgethwa ko Jerusalema. O re mo Morena wa rena Jesu Kriste o re a itahlele mo fatshe, o re ge o le morwa, ge o le morwa wa Modimo, o re itahlele mo fatshe ka gobane go ngwadilwe gore ke o tlo romela barongwa ba gae ba tla ba o kuke ka matsogo gore loto la gago le se khwepšwe ke lebi. Nna le wena a re lemoge gore Sathane o a tseba Mangwalo. Sathane o a kwešiša. Sathane o kgona go re leka, o re lata ka Mangwalo a a leng teng mo Lentsweng la Modimo. Amen. O re lata mo o latileng Morena wa rena Jesu Kriste ka Psalm 91. A re lebeleleng verse 11 le verse 12. E re, Gobane o go rometše barongwa ba gagwe, gore ba go diše ditseleng tša gago tšohle, ba tlo go kuka ka diatla, gore leoto la gago le se ke la kgopša ke leswika. So, mo temaneng e, re lemoga gore. Sathane o tsebile gore o a tseba gore re tlhokometswe ka dinako tso tsotlhe o a itse gore modimo o na le rena o a itse gore re beetswe mangeloi ke ka go a latile morena wa rena jesu kriste o mmotsa gore ge o le morwa wa modimo itahlele mo fatshe ebile wa mo khoutela le gore go ngwadilwe gore Ee, a ka se lese loto la gago le khopša. Tseba gore ngwana wa Modimo, mo gohle mo re tsamang mo teng, Modimo o na le rena. Re tsebe gore mo gohle mo re tsamang mo teng, re protected. Sathane yena o nagana gore nna le wena ga re tsebe, so o berekisa tseo gore re tle re wele mo trepeng ya gae. Sathane o leka ka mešeo fela go kry-a ba gae. Sathane o busy o nyaka ba a ka ba rwalelang ko yena so a re tsebe gore Modimo o na le rena Modimo o re tlhokometse Modimo o re beetse barongwa ene sa rena re seke ra leka morena Modimo wa rena re seke ra dira dilo ka bomo tse re tsebang gore di ka re tsentshang dikotsing re seke ra utlwelela voice ya Sathane. A re berekeng ka mokgwa wo Morena Modimo a nyakang re bereke ka teng. A re tsamayeng tsela ye ya sefapano re tiile. A re itshwareleleng ka Morena wa rena Jesu Kriste. A re lemogeng gore Morena wa rena Jesu Kriste o di fentse diteko tše tšohle tše yena a tsamaileng mo tsona, re a tseba gore e bile di e bile tlala, e bile le go mmontsha mebušo ya ba le go leka Modimo

Kgopela, o tla fiwa. Kgopela Modimo se o ratang gore a go fe sona, se o ratang a go eletse sona, o re o rata ge nka go etsetsa eng. Kgopela Modimo, o mmotse gore, Tsamaya le nna mo tseleng ya sefapano. Tsamaya le nna o nthuse. Re a tseba, bana ba Modimo, ke dilo tse dintši tse di re tshwenyang. E re ge swantse re tsene mo nakong e ya Lente, re di batametse go Modimo. Bana ba Modimo ba ya bolaiwa mo dintweng, bana ba Modimo ba ya hwa. A re kgopele Modimo gore a emise letsogo la Hae, a tlise peace mo lefatsheng la rona, bana ba bo rena ba tle ba phele. Bana ba Modimo ba bangwe ba sa ntsene ba abusiwa le ka sela sebaka. A re kgopeleng Modimo mo tseleng ya rena ya sefapano gore Modimo a re utlwele bohloko bana batswadi ba bohle, re phedisane ka lerato, ee, re tsebe lerato la Modimo, re phele khetheong ya Hae. A re lebeleleng tse tsohle tse di re babang. Ngwana wa Modimo, o tseba se se o tshwenyang, o tseba se se leng kgaufi le pelo ya gago, o tseba dinyakwa tse, tsa, tse, tsa gago. E re o le mo tseleng ya sefapano, o ikona se o ikonang sona, o kgopele Modimo ka seo se go imelang. O a tseba, ba bangwe o imetswe ke taba ya di-drugs. Ke nako ya gore kgopela Modimo, o ko o i- o- o- o le o le ko tlase, o ikokobeditse. Mohlomong Modimo o tla utlwa sello sa rena, o tla utlwa tse di re tshwenyang, o tla utlwa maima a re tsamayang le mo modimo ga ona. Re tseba mathata ka moka mo lefatsheng. A re tshwaraneng, bana ba Modimo, a re a re tiiseng mo thapelong. A re tseyeng ka moo Morena wa rena Jesu Kriste a re fileng ka teng, wa re botsa gore, Go a kgonahala? O tlile ka sebo, ka sebopša sa motho mang le mang. O kgonne go tsamaya mo ditekong tse A hlakaneng le tsona. A e rile nna le wena re hlakana le meleko re tiye, re tsebe gore rena re mahlatse ebile re na le wa re tsamaisang, re na le wa re lwelang, re na le wa re efelang. A re tshwareleleng bana ba Modimo, a re se ke ra lapa mo tumelong, a re nne re tiile ka dinako tša tšohle, re tseba gore Modimo o na le rena. A re fenyeng dipego tše tsa diabolo. A re se lapeng bana bešo mo go hlabaneng, re tlo khutša mo go Jesu mohla re fentšeng. Mo dintweng a re boteng Morena gobane o na le rena ka dinako tso tsohle, re tlo kgona ebile re tlo fenya. Re na le Yena. A re itshwareleng, bana ba Modimo, re ikokotleleng ka Yena ka mehla le matsatsi ohle. Amen. Amen. O ka re, Modimo a ka re dira gabotse, a emisa letsogo la Hae le le mosa le le mogau, a re gaogela. Amen.